baba kali baba joli one munhu akangwara kumberi kwakuti ka regai titi gagagaga fast because handina nguva nyaya ndakataura last week inoti purezidendi vedu venyika yedu vamunangarwa vakatora mari vakatora motikari dzakawanda vakadzipa madzishe ari muzimbabwe how many chiefs are in zimbabwe tikaverenga anosvika more than 300 machief chete ari muzimbabwe akawandisa so each and every chief akapiwa 500 000 rand 500000 rands Eh, inoita marii kana mukaverenga times 200 machief anenge ari muzimbabwe tongoti more than 200 moti times 500000 rands pamotikari dzavakapiwa its and every car inoita inowetha more than 500000 rands so machief imari yakabuda mugovernment ichinopiwa machief for mahara right regai tibve ipapo toti chifu basa rake munyika ndereiko pakupa development dzenyika inongori nyaya yekungotonga kuti vabirwa mbudzi abirwa chii abirwa chii ko mapurisa ari kuwana muhoro here wakakwana macivil servants masoja maticha ari kupa maticha ari kugadzira maticha ndiwo ari kuvaka nyika manesi ari kurwa ari kurapa vanhu vari kupiwa mari dzakakwana here toona kuti nothing havatombopiwi kana bhasikoro rekuti vatombofambawo naro kuenda chikoro okay tichibva ipapo ndine imwe futi yazosvika mapostori ari kuti ed 2030 mapostori aed anokuti ed to 2030 ed ngaagare aripo mapostori iwo asanganisa mari asanganisa mari ndobva aita sei ndobva atenga mibhedha mabeds emumakliniki ndobva atenga mawheelchair kuti apewo ed akwanise kunopa zvipatara zvinoshota imbopafunga iwewe une mari yauri kupa vanhu vasingafanirwi kupiwa pouya munhu wokupa zvinhu woti chinde unopa vanhu vanofanira kupiwa unombofunga kuti kudii unoita sei ipapo naiwakomana pane nherera dziri apo pane chirikadzi pane vanhu vane dzimari dzavo vane zvinhu zvavo vakadidi iwe uchitora mari yako uchinopa vanhu vakasimba vanogona kuzvishandira uchitora vanozvo pouya munhu oti chinda unopa zvirwere varwere avo unofila sei how do you feel how do you think unofunga kuti kudii so sometimes zvimwe zveno mukuru wedu vari kungomuita kunge munhu asingafungi but iye haazozvioni anongofunga kuti mm, vanhu vanondida but i want to thank you very much mapostori zvenyu ndoda kukutendai pakubatsira kwamaita asi wamapa wacho ngaafungewo kuti sei mamupa iye ari kutadza kuvapa ndiye ane mari yese ndiye wari kutora zvese gold malalithium each and every mind iri muzimbabwe iri under, im, under his hands but ari kupiwa nevanhu vane zviduku kuti inda unopa varombo eh, unofunga guys ndisingapedzi nguva kuti muzvionere zvinhu zvacho kuti ichokwadi tarirai mapicture achatevera tarai zviripo pamberi monokomenda eh, mosubscribe kuyoutube yakanzi baba njoland kali mosubscribe mokomenda moshare modownloada mamwe mavhidhiyo aripo pane masongo huchi gospel music inoimbwa naba nagodhi makumbe anova inini mukangosvika kuyoutube ikoko ngo anodownloada masongo munoawana maamana omana omana omana mm. munotiita kuti ndidye ndirare ndimuke ndifambe ndiseke ndismile ndionde nditsamwe zvese ndimwe munondiita because of your support anototuka ndomuda anondipa maadvice ndomuda anotondiseka ndomuda anotonditi kuseka kwako kunobhowa ndotomuda thank you guys for listening inini ndichitaura i want to thank you so much but ndokumbirawo kuti kana makasvika kuyoutube mukasvika pakanzi baba